Геннадий Волков Юманпа хӗвел – юмах. Хӗвеллӗ ҫӗршывӑн палли – юманлӑх. Кӑмӑллӑ халӑхӑн юрри – юман. Пӗр пичӗ хӗвел, тепӗр пичӗ уйӑх чӑваш паттӑрӗн – юманӑн. Вӑл хӑй те пин хӗвелпе уйӑх ывӑлӗ. Юман ҫулҫи хушшинчи сап-сарӑ икелсем, пӗлӗтри ҫутӑ ҫӑлтӑрсем. Кусем хӗвелпе уйӑх ачин ачисем-шим? Хӗвел, хӗвел, хӗвел, пӗтӗм тӗнчене ҫутатса тӑракан ҫуттӑн амӑшӗ Пӗтӗм чӗрчунпа ӳсен-тӑрана чӗрӗлӗх паракан ӑшшӑн ашшӗ. Хӗвел ҫинчен ҫӗр юмах чӑвашӑн, Хӗвел ҫинчен пин юрӑ чӑвашӑн, Хӗвел ҫинчен пин-пин сӑмах. Хӗвел питӗнче ҫырла пиҫет, Сулхӑнра ҫул ҫитӗ ҫук. Ҫумӑр аван, хӗвел лайӑх, шыв Ҫырмара хӗвел пӗлӗтре. Хӗвелсӗр вӑрман тасал ху, пахчара та пушӑ, шӑпчӑк та шӑпӑртах, куккук та авӑтмасть, саркайӑк та, хӗвел кайӑкӗ пӗр сас кӑлармасть. Эрнелӗхе хӗвел питне пӗлӗт хуплать те пӗтӗм тӗнче тӗксӗм. Ӳсмелли ӳсмест, пиҫмелли пиҫмест, Тулмалли тулмасть. Сӗлӗ туни симӗс улӑм, сӗлӗ серепи арпа, сӗлӗ пӗрчи хывӑх. Хӗвелсӗр сурӑх ҫӑмӗ кӗске, ҫӑмӗ ҫук, сурӑхӗ те ҫук. Хӗвелсӗр чӗрне те ӳсмест. Хӗвеллӗ чух ҫӳҫ кӑтра, хӗвел ҫук чух пуҫ Кукша тӑван килте анне хӗвел пулса ҫӳрет, ачисене хӗвел пулса пӑхать. Анне ҫук-тӑк, хӗвел яраймӑн ху тӗлне. Анне пур-тӑк, сан чӗрӳне те хӗвел кӗрӗ. Тӑвану килнине курсассӑн хӗвел пулса чупса тух, хушса хӑварнӑ ваттисем. Пӑхман хӗвеле ирӗксӗр пӑхтараймӑн. тенӗ вӗсем, ӳпкевлисене сивлесе. «Эп сана улталап пулсан, ман ҫине хӗвел ан пӑхтӑр», — тупа тунӑ авалхи асаттесем. Хӗвел ҫинчен юрласа чӑваш хӑй ачине йӑпатнӑ. Ача кулли уншӑн хӗвел ҫутипе пӗрех. Хӗвел кулли вара тӗнче илемӗ, Паҫӑр ҫумӑр ҫурӗ, халь хӗвел пӑхать ӗнтӗ епле, тенӗ чӑваш лӑпланнӑ ачишӗн савӑнса. Ача тӗнчи уншӑн ырӑ тӗнче, хӗвеллӗ тӗнче. Хӗвел — ӗмӗт, хӗвел — тӗллев, хӗвел — элке. тет ҫӑлтӑр тупнӑ Андриян тӑванӑмӑр. Чӑваш ачисем хӑйсене хӗвел ачисем тесе шутланӑ. Ҫимӗкчен ҫич хут шыва кӗме тӑрӑшнӑ вӗсем. Хӗвел пӗлӗт айне пытансан, шӑнса кӳтнине пӑхмасӑр, ӑна мухтаса юрӑ юрланӑ. Йӑлӑнса сӑвӑ каланӑ, тӑрӑшсах Такмак кӗвӗленӗ, йыхӑрнӑ, чӗннӗ, кӗлтунӑ. Хӗвелевӗсем шаннӑ та ӗненнӗ. Пӗлӗтелле пуҫӗсене каҫӑртса хӗвел ташши ташланӑ. Кӗвӗ сассине илтсенех хӗвелӗн пӗлӗтсене хӑйӗн патӗнчен хӑваласа ярса чӑваш ачисен ташшине курма васкамалла пулнӑ. Хӗвеле те савӑнтарнӑ чӑваш ачисем. Вӑл йӑл кулса ярсанах ачасен пичӗ-куҫӗ те савӑнӑҫпа ҫиҫсе ҫуталнӑ. «Хӗвел пӑх, хӗвел пӑх, ачу шыва кайнӑ вӗт! Турчӑк апат туртса ил, хӑмаҫ кӗпе тӑхӑнтар, пылпа кулач ҫитер. Хӗвел ташши...» Юрӑллӑ ташӑ. Хӗвел тухса ӑшӑтсанах ачасем шывалла чӑмнӑ. Шывран тухсан юманлӑхалла чупнӑ. Ҫимӗкчен ҫичӗ тӗслӗ курӑк ҫиме васканӑ. Юман ташши хӑйне кура тӗлӗнтермӗш. Ку ташша ташлама юманлӑха шала кӗмен. Уҫланкӑри е вӑрман хӗрринчи чи ватӑ юман тавра ташласа ҫаврӑннӑ ачасем. Ватӑ юман тавра васкамасӑр ташласа ҫаврӑнсан юнашарти мӑшӑр юман патне куҫнӑ вӗсем. Ташшӑн малтанхи сыпӑкӗ уй варринчи лаштра юман юрӑ-кӗввипе ерипен пулса пынӑ та лӑпкӑ утта куҫнӑ. Мӑшӑр юман тӗлӗнче ташӑ хӑвӑртланнӑ. Пӗчӗк ачасем лашалла вылянӑ евӗр умлӑ-хыҫлӑ сиккелесе ҫаврӑннӑ. Икӗ юман хушшипе те, икӗ юман тавра та. Ватӑ юман асатте, пысӑк юман атте. Кӑна ача-пӑча калаҫма вӗренсенех илтнӗ. Хӑй те ачаллах ҫак сӑмаха чӗрене тарӑн илсе каланӑ. Юман ташши вӑрман ӑшне кӑшт шаларах та кӗнӗ. Туйрасем хушшинче аллисене сарса сиккеленӗ ачасем. Ҫамрӑк юмансене тыткаласа хӑйсем еннелле туртам пекки те тунӑ. Туйрана каччӑ юман тенине пур ача та тахҫанах пӗлнӗ. Хунав юман, ача юман. Чӑваш ачисем хунав юман урлӑ сике-сике каҫнӑ. Ку та юман ташшиех пулнӑ-ха. Анчах ӑна упа ташши те тенӗ. Упа хӑрах чӗрнипе хунав юмана тӑпӑлтарса кӑларать тет те «Эрӗм-ши ку, мӑян-ши?» тесе ыйтать тет. Ачасем ташланӑ май хунав юмансем хушшинче сике-сике чупаҫҫӗ, тӑррисене аллисемпе ҫапаҫҫӗ, пӗшкӗне-пӗшкӗне пӳрнисемпе хунав тӗпӗсене тивертеҫҫӗ. Унтан сике-сике тӑрса каллех «Эрӗм-ши ку? Мӑян-ши?» тесе такмакла-такмакла ташлама асатте юман патне таврӑнаҫҫӗ. Хӗвеле хирӗҫ васкамасӑр ҫичӗ хут ташласа ҫаврӑнаҫҫӗ те пӗр харӑс ҫак юмана чуптуса уйӑрлаҫҫӗ. Унтан вара татах шыва кӗме каяҫҫӗ е киле таврӑнаҫҫӗ. Юман ташши, юман юрри, юман кӗлли, юман чӑвашӑн турӑ, юманлӑх чиркӳ, чи таса та сӑваплӑ вырӑн. Юмансӑр юрӑ та ҫук. Турӑ та ҫук, тет чӑваш. Чӑвашсене ирӗксӗр тӗне кӗртсен пуян-куштансем ялсенче чиркӳ ларттарнӑ. Кун пирки чӑвашсем акӑ мӗн каланӑ. Юман лартакан чиркӳ лартаканран сӑваплӑрах тенӗ. Юман э, тӗнел, Юман пичке, юман ҫӑл пури, юман нӳхреп, юман алӑк та, сӑлӑп та, юман тукмак та, чукмар та, юман хӳме, юман тӗкме, юман юпа-тӗрек, юпи ҫӗрсен, Тем тӗрлӗ ҫирӗп хӳме те ишӗлсе анать. Юман ҫӑпанӗ – ҫырулӑх, юман хуппи – эмелӗх, юман ҫулҫи – мунчалӑх, юман икелӗ – выҫлӑхра тутӑ ҫимӗҫ. Асатте юман – никӗс пуканӗ, атте юман – урата, пичче юман Пӳрт хачи, шӑллӑм юман, ҫӗнӗ ӳсӗм. Хӗвелпе юманӑн пӗр кӑмӑл, пӗри пӗлӗтре, тепри ҫӗр ҫинче. Чунӗсем те таса иккӗшин те. Хӗвелпе чӑвашӑн Юман ятлӑ ывӑл ҫуралнӑ. Мӗнле юмах пуҫламӑшӗ ку? Юмах пуҫламӑшӗ мар, пурӑнӑҫ пуҫламӑшӗ. Пит ӗлӗкех те мар пирӗн маҫаксемпе кукаҫсем астӑвасса чӑваш ятлӑ каччӑсем, хӗвел ятлӑ хӗрсем пулнӑ. Ҫавӑнпа та этен паян та хӗвелпе юмана уйрӑмӑн ӑнланма ҫук. Юманӑн ӳчӗ хытӑ та чунӗ ҫемҫе. Ун мӗлкине пӳтсӗр канма ларсан тепӗр ҫулӗнче юман хӑрать тет. Усал ҫын таптанине те чӑтаймасть иккен мӗнтарӑн. Тӑмана евӗр шаланкӑр кайӑк пур тата. Шӑпчӑксемпе шӑнкӑртсен, чӗкеҫсемпе саркайӑксен ҫӑмартисене вӑрласа ҫиет вӑл. Вӑрӑ-хурахран та хӑрушӑрах ҫак йӗрешке кайӑк. Ҫумӑр шывӗпе куҫҫулӗ ҫеҫ ӗҫет тет хӑй. Типӗ чух йынӑша-йынӑша вӗҫет ҫав хапсӑнчӑк, кӗвӗҫ те ӗмӗтсӗрскер. Юманлӑхран илеме пистерет. Ҫак ылханлӑ кайӑк сӗртӗннӗ юман турачӗ хӑрать тет. Тунине ҫывӑх пысӑк турат ҫине пырса ларсан юман шалтан ҫӗрсе хӑвӑллӑ пулать тет. Ангарти хыҫне ҫурт ҫывӑхне юман лартса ӳстерме хӑранӑ чӑваш. Юман туни мӑй хулӑмӑш пулсан Ҫав лартакан ҫын вилет тет. Ырхан чӑвашӑн вара мӑйӗ питӗ те ҫинҫе пулнӑ. Ун вырӑнне вӑл ӑна усрав вӑрманӗнче питӗ вӑйлӑ пӑхнӑ, паттӑррӑн ӳстерме тӑрӑшнӑ. Икеле ҫӑра акса шӑтарса ӳстермеллине те лайӑх чухланӑ. Юман кӗрӗкпе те ҫара пуҫӑн ҫеҫ йӗркеллӗ ӳсет тенӗ чӑваш. Сӑнавӗ усӑсӑр пулман, тӗрӗсне каланӑ вӑл. Кӗрӗкӗ юнашар ӳсекен тантӑш юмансем, хунав юманӑн, ача юманӑн ҫара пуҫӗ хӗвел ҫути валли, хӗвел ӑшши валли. Юманшӑн чи хакли хӗвел хӗвӗ, хӗвел хӳтти. Хӗвелсӗр юманӑн хевти ҫук. Эппин, хӗвел сӳнсен юман та пӗтет. Хӗвел сӳнмесӗр, ҫӑлтӑрсем ӳксе пӗтмесӗр, икелти пурнӑҫ тӗвви татӑлмасть. Юман пӗтмест, юманлӑх сайраланмасть. Чӑваш хӑй те юман. Халӑхӗ юманлӑх. Юлашки юман типиччен ҫӗр ҫинче чӑваш пӗтмест. Тӗнче вӑрманӗнче тем тӗрлӗ йывӑҫ ӳсет. Ҫав вӑрманта юмана валли те вырӑн пур. Этемлӗх аслӑ кил-йышӗнче юман чунлӑ чӑваша та хӗсӗк пулмӗ. Юман хӗсӗр йывӑҫ мар, хӗвел те сӳннӗ ҫӑлтӑр мар. Чӑваш халӑх артистки Светлана Савельева вуларӗ.